Sup guys, Shaggy aki. Poi e di puntra bo mes con bin bo tin e sensacion di vlender den bo barica? Anto mi cumen a letterlijk vlender den bo barica. No e cos cu bo ta sinti ora bo ta haciendo. Pero mi cumen di e cos cu bo ta sinti ora bo tin un para dilanti di clas, anto duna un presentacion dilanti di bo coleganan, anto bo ta puntra bo mes si bo ta bezi ta soda bao di bo brasa, of ora bo tin bay topa e tal persona cu ta pone bo cabes bira. Si bo e sa contesta riba esaki, ban cu mi. Den e muha dje bolo. Tempo mi tabata mucha chikitu, ami tabata esun den mi rumannan ku semper mi serba e puntra mi mama si nos tabatin mas e hasi algu ku nos tabata sa sigur òf hopi chèns ku nos lo no a haña si for di dje. Anto ami komo kèns tabata manera bai semper pasobra sa Nan tabata bisa mi, Sea, no hasi awa bai, mama ta bisa, Si, mas lie. Anto mi tabata bai e porta tin pa riba e tuma sun dra, of tin pa riba e mi tabata haña e si. Anto ora mi haña e si mi tabata contento pasobra mi tabata heru e dje di anto nos tabata por hasi por fin loke nos tabata kier hasi cu e consentimento di mi mama. Pero awe cu mi a bira grandi mi ta ripara cu actually mi tabata basta kens pasobra mi rumannan tabata kier dje scapa e sintimentu di inseguridat. Puntrando bo mes kiko e inseguridat tin ta makan ku e sensashon di blender den bo barika, wèl, supuestamente e tin alas ta makan kuné. Dor ku pa abo un kos ta asina importante, anto bo no sa si e ta bai sali positivo òf negativo, e kos ei ta pone ku bo ta nervioso anto e kos ei ta trese un reakshon den bo barika. Pero kon bier e sensashon aki ta den bo barika anto no ban bisa den bo kabes, Bel, bo a yega di tende di e ekspreshon barika yen kurason kontentu? Segun sientifikonan, bo barika ta super klos ku bo sintimentunan i bo emoshonnan. So pos, tin mas ku shen miyon neuronanan konektá entre bo barika ku bo mente. Te ku sientifikonan ta yama bo barika òf bo stoma i bo tripanan un di dos mente. Segun sientífikonan tambe, e sensashon di vlender den bo barika ta konektá ku e fight-or-flight respons. Si bo no sa kiko fight-or-flight respons ta, magina bo un araña sais di bo man kaya ora ki riba bo. Ki lo bo hasi? Lo bo kore a bai òf lo bo buska modi mat'é? Si bo a pensa pa mat'é, yamami, pasobra bo tin mati bin keda biba segun mi. Pero si bo pensa di kore bai, bo ta mesmu kos ku mi, buska yudansa. Pero des e sensashon di vende den bo bariga ta ser okashoná dor ku bo mente i bo stoma ta hopi pegá ku otro. Anto ora bo ta sinti bo nervioso, bo mente ta manda señal na bo stoma òf na bo bariga, mihor bisa, anto bo bariga ta kuminsá trèk anto hasi kos straño. Kosnan ku por yuda kita e sensashon aki ta manera bo a bisa den un vidio anterior kaba Cowbals òf hala rosea dip, òf unu ku mi no ta rekomendá pero ku si sa yuda ta bebe hopi alkohòl te ora bo ta sinti bo mal di dove anto ku bo no ta give a f. Alright guys, esei ta tur loke mi tin p'e vidio aki. Si bo a like e vidio aki, leave a thumbs up òf dròp un comment den e sekshon bou di e vidio aki, anto no lubida di subscribe, e kos ei ta yuda nos hopi. Un biaha mas, danki pa wak, na mi dos, anto nos ta topa otro den e próksimo vidio.